Y danca! Oh! Studio Stod Sadwrn wrth gwrs! O'n i'n meddwl!
Do you know? Ah, yn gwybod, yn gwybod. Ond uh, wrth gwrs, cyn i ni symud ymlaen, uh, cofiwch i tanysgrifio oh. i Sianel Pop T, rho thumbs up ar y fideo yma, a gwasgu'r gloch notifications. O, Cadi! Be? Beth ydyn ni'n neud yma?
Beth i'n neud? O, ie, wrth gwrs, chi eisiau gwybod i'r sialens, mae'n siŵr. Ydw, please.
Beth i chi'n meddwl yw e?
Peidiwch sôn corn. Ie, rhywbeth Nadoligaidd, so falle ar ddiwrnod goeden. Na, na, mae'r ddau ohonoch chi yn bell ohoni. Na, heddi, ni mynd i greu gingerbread house! Ho, ho!
Joy bar y sinsir! Yes! Byth di wneud hwn o'r blaen. Na, sa'i di wneud hwn o'r blaen. Eriod, mae rhai pobl yn wneud e yn y Thai a pethau. Ti 'di gweld un o'r blaen?
Mae fe rhywbeth eitha Americanaidd fi'n meddwl. O, chi'm yn rhoid lot o ffydd i fi bois. Hei! Ond o'n i'n rhoi gwn iddo fe yfe? Newyddion bach i chi 'fyd. O, beth nawr? Beth?
Sdim byd yn rhwydd ar hoptio sa. Fi dim ond yn mynd i roi tri munud i chi i adeiladu ac i addurno eich tai bara sensir. Be? Ma'ch amser chi yn dechre

Sori dori hwn i chi ond ma, ni hanner ffordd trwyddo. Ah! Oh, what? Beth? Right, fi, sa'n mynd i chwarae gwmpas ragor, ni'n mynd i stico fe. Na, beth yw'r pwynt? Beth, beth yw'r pwynt? Right, dyma ni fan hyn.
Achos cofiwch.
Wel, mae fe'n stico fel, uh, sa'n gwybod. Dyna ni nawr, mae fe'n edrych bach fel... Jed, mae sgiliau na di gwella. Diolch. Bod yn amyneddgar gyda fe ti angen, twel? Ie, yeah, yeah, mae'n iawn, paid yn poeni. Trio brysio pethau, mae ma pethau yn mynd yn... Um, Radach. Diwyth. Sdim digon o gryfder yn dwylo fi ragor, mae'n mynd. Fi jyst yn falch mae fi yw'r beirniad achos fi'n gweld chi'n stryglo cael hwnna allan. Mae fe jyst yn odd. Come on, man!
O, right. Mae rhyw fath o... Sharp. Sharp dy ti nawr, Jacob.
Mae dwylo fi'n brifo.
O'r gwasgu. Gwetho fi.
Off. Jed, os fi'n talu ti. Neu di gwasgu o'n i fi, os gwelwch yn dda.

O bois, ma' 'wn yn, ma' 'wn yn boenus i wylio. Diolch.
Fi'n sefyll lan nawr. Dyna beth yy... Ah, Mae fe'n mynd yn digon dda. serious. Sa'n gwybod os ma' hwnna'n mynd i wneud dim i fod yn onest. Na, Jed, drych ar y llun. Dyw e ddim fod stico fan'na. Alright, Cadi. Ww!
Nice. Child. No! Ss, reit, wi di craco un. Ww, mae Jed bron a bod na fi'n meddwl. Mae angen hanner awr arall am i ni gyd hwn. Na, ddim mynd i gorffen nawr. Wel, lot o amser ar ôl dych chi. Ah!
Mae di gwbo eto!
Jed! Hei!
Connie, Jyst aros arno nawr. Yay! Reit, addurno, addurno, it's not answer roll, da ti'n gloi, gloi. Munud i fynd. Munud i fynd. No! Oh!
Pam ydw ddim yn stico? Achos, o ti ddim di wneud be fi di wneud. Shush, Jacob. Reit, ti eisiau agor y sprinklers ma neu helpu ti nawr? Diolch. Ie, yeah, agor oh, un fi. Mae dwylo fi di... Um... Rhywbeth.
O, reit, oce. Mae Jed mewn da'r sprinklers. Dwi'n mynd i mynd am yr, am yr, yr un, ti'n mo?

dico, y ffordd ti 'di dico popeth i gilydd. Ie. Rili anffodus, na i anghofio bo' hwnna 'di disgyn lawr munud ola. Wel, ma' hwnna, ma' bach yn abstract nawr, on'd yfe? Odi! Ma' 'di, ma' 'di ychwanegu rhwbeth bach yn fwy yy quirky am y tŷ. Ie. On'd yw e? Fel slide.
Defnydd o liw, grêt, ma'n rili sefyll allan, ma'n adolygiad. Dyna lle ma' Siôn Corn, ma' magic dust 'di dod lawr. Yfe? Ie. Fel fyn 'yn. Nai troi e rownd. A fi hefyd yn hoffi bod y darnau gwyn yma yn edrych bach fel, fel eira. Ie. Yeah, ei. Felly, da iawn. Diolch.
Iawn.
Jacob, fi'n lico fel bod ti wedi creu rhyw fath o lwybr. Ei, mae to fi'n dal arno.
Fi'n gwybod.
Ond o'n i jyst am sôn... Dyna'r pwynt. Fi'n gwybod.
O'n i am sôn am yr holl eira sydd wedi Sgin fan hyn. Ie. Fel rhyw fath o lwybr i'r tŷ. Ie, a mae yna bach ar y to. Bach ar y to hefyd. Fi'n licio'r ffaith fod y to dal arno. Yy, o ran lliw, dwi jyst yn sylwi, Jacob... Wel, oedd rhywun fod agor y bag i ni. Dwyt ti'n di agor y bag yma, so mae hwnna'n colli marciau. Ond mae dy du... Mae dy du di'n gyflawn. Felly, mae hwn yn mynd i fod yn anodd iawn, fi'n meddwl. Ond... Fi'n credu... Bydd rhaid i fi ddewis. Ched, fel yn Yes! Mae to fi dal arno! Ond, mi nath y to ddisgyn ar ôl i fi weud stop. Ah, right, okay. So, os i fi mynd cyn y stop, oedd to Jed al arno, ond Jacob, ymdrech ffantastig. Ie, oedd e'n ffantastig. O, wel. Oedd y ddau o chi'n wych i feddwl, really. Mae ffantastig yn gair really cryf. Wel, dyna ni am sialens rhif un. Da iawn, bois! Yeah. Nathoch chi'n wych! Ni'n oedd ennill!
Yes! Dim cwmpa mas. Right? Diolch i chi, guys, am wylio heddi. Cofiwch chi dan ysgrifio i Poppy i weld be mae'r drio ni yn dod lan i nesaf yn y sialens nesaf. Mae fe'n mynd i bod yn ffantastig. Roll on to next week.